Kan video min thlîr saktute in zavaiin chibai u le. Kan hrih theuh angin vawiin lama zawhna leh chhânna assembly session ah neih ṭan a ni a. Zawhna hmasa zawk kha chu aah a hawt vak lo deuh a, tlângpuiin kan hriat dan, kan hriat thiam dan tlângpuite an i han rêk vak tur awm lo vangin zawhna pahnihna han kan lût ang a. Tichuan. Kan riek chhan tur chu a tawpa kan Chief Minister ina a rawn sawina lai te kha pawimawh lai tur te pawh a ning tih te kan rilru a chawm ta Sela Tha nge tunah chuan zawhna han ngaithla phawt teh ang. Zawhna pahnih na kan kal ang. Sir question number two zawhna hi mi pasarih te zawhna in tlawm a nia pawimawh ang te pawh a ni maithei a. Ih, Mahse ka sawi duh chu hemi zingah hian zawt tu tur. kha kan insawm ang a, zawhbelhnaah khan heta zawhna neitu tawmtute hian zawhbelhna khan kan right ah ngai lo ila e tiang chuanin kan insemzai dawn nia. Le umm zawhna zawttute chu Pu Lalchhandama Ralte, Pu Singunlian Chunga, Pu Ramthanmawia, Pu H Lalzirliana, Pu Lalrinsang Ralte, Pu Ke Laldawng Liana, Pu Ar Ro Hming Liana te an ni a, Agriculture and Farmers Welfare Department chung chang a ni nga, tui nge an zawt ang le? Aw, Pu Lalthanam Aralte lo sawm ang.
Pu Speaker, zawhbelhna khan ka insum thung mai ang a. A zawhna hi ka inkan nei anga, chutih rual chuan ka hma ang chauh tho khan lak kawp a nih vangin a zawhna hi chhawng lek lek in ang tep a awm a, min lo hriat thiam pawh kan duh a. Agriculture and Farmers Welfare Department changtu Minister zawm tak min chhan atan en a, nikum sanghnih sawmhnih panga chhunga sawhthing leina Cheng Vaibel Chheli atanga Vaibel Chhenga Ching Pen nia Agriculture Minister-in a sawi kha hmuh let leh a ni em? B. Engtin nge hmu let tura hma lak zel a nih? C. A tiching pen tute chungah engtiangin nge action lak a nih? D. Sawhthing Support Price chungchangah Agriculture Minister-in Secondary Collection Centre Rinhlelh zual te social audit hmanga um zuina ah Cheng Vaibelcheli tanga Vaibelcheng a chingpen a awm thu a sawi kha. Tute nge a chingpen tu te? I khawi khua SCC society te nge an nih sum ti chingpen tu te hi tih kan zawhna a ni e.
Minister chhan hma khan in ngatin nge zawh na inang kha Kha ti zo zai mi pasarih kha eng nge tia zawh a nih nang kha an rawn zawh tih lai te pawh kha ah enge nen keimahni tlema mi ah politics lampang hre lutuk lo te leh house kal dan hre lutuk lo tan chuanin zawhna awm thei te pawh nen chu ta pawimawh chuanin ah kan MLA te hianin kha zawhna kha star question a ni a chu chu star question kan tih chu ah house a ah enge nen ah Aw a chhan tur maw? Ka chhang kan ti ang chi a, hausa chhan tur ang kha ni ta. Tah chuanin an inhriat pawh lo tihna kha ni ta a ni. Tichuan, mla tin te khanin an ngaih pawimawh zawnga kha zawhna kha an zawk thei a, start khawihsawnin hausa chhan tur leh unstart khawihsawnin ziaka chhan tur khanin zawhna kha an zawk thei a ni tih kha kan rilru a lo awm ta. Seltilai kha kan hrethiam ang. Tichuan, mi pasarih rawn zawtute kha kan hrethiam dan turah chuanin opposition mla vek te an ni a, an rawn hriat duhah kha thil hriat chak awm a nih vang te pawh a ni tih kha a hre ta ila chhang turah chuan a chhanna kan Agriculture Minister chhan a ngai thla ang. Hlawm awm e. Leh chhang turin Agriculture and Farmers Welfare Department Minister, Changtu Minister Pu PC Vanlalruat a lo sawm ang.
Pu Speaker ka lawm e. Hei nge zawhna zawhtui pasarih laia nia zawhna hi khai khawm a nia ka system ah hian chhanna hi ka hmu mai lo va chu tang hian kan chhang mai nge zawhna ena Ni kum sang hnih sawmhnih panga chhunga saw thing leina cheng Vaibel chhe li atanga Vaibel chhe nga chingpen nia sawi kha sum release hma hun sum release hma hum hman a nih avangin hmuh let leh tur a awm lo. Ni kum bina chhanna Ni kum July sang hnih sawmhnih panga thla khan tihfel ti fel lo thil fel lo awm nia hriat a ni tawh a. Mam Bi chuan investigation team dingin Vawi-Li lai SCC hrang hrang leh an khaw tuamte tlawh chhuakin an feh chhuak tawh a. Mi thenkhat pam ham zualin an sawhthing thar chhuah ni lo hmun dang daih a mi man tlawm zawka lei khawmin SCC kaltlengin, An mahni thar chhuah a nga kal an lo tum a, Porter-ah pawh an thun lut fel vek tawh tih hriatchhuah a ni. Investigation team in sawhthing mahni thar chhuah ngei hralhtu nia a recommend te hnenah chauh support price chu pek zui a ni ta ni. A tiching pentute chungah engtin nge action lak a nih tih chhanna hi Secondary Collection Centre thenkhat atangin Sawthing hralhna data dik lo upload vanga sawrkar price support pek tur pung ta hluai kha a ni a, hei hi sum release a nih hmaa finfiah niin data dik lo pawh siam that a ni a, sum chingpen tur pawh hum hman a ni. Sum chingpen awm hman loh avangin tu chungah mah action lak a la ni lo. Dina. Sawhting Support Prize chungchanga Agriculture Minister-in Secondary Collection Centre rinhlelh zualte, Social Audit hmanga an umzui cheng Weibel Chheli tanga chingpen awm thu a sawi kha tute tute nge tiching pen tute tih chhanna a Sawhting Support Prize pekna tura Secondary Collection Centre thenkhat Enquiry Social Audit hmanga umzui ah hian mi thenkhat pamham zualin anmahni sawhting thar chhuah nilo Hmun danga mi lei khawmin SCC ah an thar a, an thar angin an hralh tih hriat a ni a. A taka sum tih ching pen a awm hmain Enquiry Investigation kalpui nghal a ni. Investigation team in mah, mahni saw thing thar ngei hraltute nia a recommend te hnenah support price i pek a ni a. He zawn a chhan ni February ni sawm pasarih sang ni sawmhnih paruk thleng hian complaint lut chin fel loh a la awm avangin Thil sual tih tum nia hriat te hming taran ala rem rih loh a ni. A tawp berna khawi khua SCC Society te nge an ni tih sum tiching pentu te hi ti a. Mi thenkhat an mahni thar chhuah ni lo hmun dang atanga sawhthing an lak khawm, an thar chhuah anga hralh an tum ber an tumna te chu heng te hi an ni, Pakhatna, Farkawn SCC, Khuangleng SCC, Cold Storage, New Champhai SCC, Ramhrangkawn SCC, Champhai, te an ni e.
Tah khan zawhbelhna zawh hma khanin i ka lo ngaihtuah a, ngatinge zpm hian society member te tak kher sawh thing hi society inziak lut te tak kher leh an tum leh Mizoram puma mi chu lei mai awm kha ka lo ti a, amaherawhchu Kha kha dik lo taka thil tih theih kha lo awm nasa mai kha a lo ni a, tunah pawh khan insum leh pai a cheng Bible chheli chuang a ching pen nia an ngaih te pawh kha tiang kha a lo thlen chhan te a ni a, Mizo te hi nga ti nge ka ti? Hnam rinawm ni kha kan ni thin si a, tun hma te chuanin kan hria a, kan kawngkhar te pawh thing fakin kan do tawpa kha kha kan kalh dan tha ber a ni mai a, khatiang kan nih kha tunah chuanin Mizo te hi kan van mizo ta lo em? Eng hi nge niang aw kan than mawh bawk le kan harchahna tiang dinhmuna kan awmna chhan hi tih hi ngaihtuah a tham fe niin ka hria a, kan video min lo thlirsakute pawn inngaihtuah na a tithui ve viauin ka ring a ni. Khan a zawhna neitute a zawhna neitu aiawhin i ti mai ang. East tuipui bialtu pu Ramthawnnawia sawm ang aw a phar bawk a. Yaa pu speaker ka lawm e hei
ah ka bial khawhnih kha hming a lo lang a i pawi ka ti khawp mai a bialtu tan pawh zahthlak ka ti a tute nge tiching pentu kan tia kan zawh a rawh chuan Kan ruling lampang an lo ni hlauh a, opposition kan lo tel lo hi Pathian min venna a ni ka ti a ni. Tilei khan in ti tawp a ngai, engtin nge start question a kha a lo hriat a lo hriat lawk sa thei, zawhna kal tur a kha engtin nge a lo hriat lawk sa thei a emaw, engtiang in nge an hma a bial chhunga mi te ah khan in hma a lo lak tih lai kha keimah chuan in ka ngaihthlak hmasang ber dawn ka rilru awm a chuti lai chu a ti dik lo tu te kha A lo han zawt chiang, a lo han zir chiang a daih lai hi Pu Ramthunmawia a fak awmna lai te pawh nen chumi ni rual erawh chuan khiti lampang i Suipui leh Champhai lampang te rawn ni erawh hi chu eng nge niang a Mizo a district ang zawng te pawn a ni thei a, a district ang lo deuh pawhin Assembly Constituency ang zawng pawha a hming chhiat theihna thil te pawh niin a hriat theih chu avang chuan kan fimkhur hi a tha viau a ni.
Ka zawhbelna chu Pu Speaker hei hi a ni. Hei sawhthing hi kan sorkarin a mipuite hnena a zawrh ching tur pawha thurawn a pek nasat em em a nia inthlanlai tang tawhin mipuite pawhin an ring a, an awi a, tichuan he sorkar hi lo piang a te pawh ti ila dik theih awm e. Tichuan chawthing chu an han ching a, an han thar a, ama ruah chu han lei zung zung te, han hal zung zung te lo har a nih ka ring a, hei thil kha duh angin a kal lo tih pawh kan hria. Tuna ka zawh na chu Pu Speaker, hei Society member ni lo tan a hral thei lo tih kha hun kal tawh khan, A kal a ni. Chu chu a awm pawh awm tho a ngai ta ila. Tunah hian Kumthara hian sorkarin a la la thei lo va ti hianin hralhna pawh an nei lo a. Tah chuan hralhna hria te mimal in an lei duh, hralh duh, lei duh an awmin hei hi phal lo em mi? tih ka zawt duh a ni. Sorkar policy ah. Society a tel ve lem lo. Khami Christ a pawt va beisei lo te, a nih ang ang a a tlawm pawh a lo hral duh te awm ta se, chu mite chuan an hral thei lo em ni? A leitu la awm se chu mite lei chu a phurh chhuah thei lo mi champhai atangin tunah khian gate ah khian an man tih te a awm a, hei hi enge awmzia? Chu chu ka zawhna pakhatna. Pahnihnaah chuan ka biala khawthumah sawthing chingtute society-a inziak lut ziah lut mai ni lovin, in register mai ni lovin zpm membership fee an pek lo chuan chu pawh la ni lo. Lawm luh nia an dit loh chuan a la ti leh zel ni chu. Saw thing hi kan sorkarin an leisak dawn lo tih a awm a ni. Hei a ziak pawh ka nei a. Hei hi sorkarin a hriatpui a, a ti nge Pu Speaker a serious ka ti. Hei maw mipui sorkar chu Hei maw mipui sawrkar kha tiang kha maw?
Pu speaker a zuan a luh rawh se ri tawh em mai kan zawt ve duh tho ania.
A serious ani hei hi
sawrkar thianghlim felfai lang tlang turin kan bei chei a min an kun hnathawh an thar chhuah ani a sem a sem anilo. NLUP te ACDP te chu a sem a sem a ni. Awle, zawrhna dang a awm em? Awm tawh lo maw? A lo awm e. Hnuaih khanin kan tla zep leh lawk anga i ngatinge a rawn nawr chiam lai kha kan rilru ah chuan opposition a nih vang em ni te pawh kan lo ti maithei marawh chu opposition a nih vang kha a ni chuang lova a zawhna kha a va pen hleh kual thui deuh tawh vang leh tun tun tumah hian hemi session nine assembly six session ah hianin zawhna hausa chhan tur hi sang khat leh zahnih chuang a lut a, chu chu an season chhung hi ni sawm pasarih February atanga ni sawm paruk March chu ni thlak atang in chhut tai tak hian in inrin ni lo tlang a, chawlh ni lo tlang a, khatiang hian lo paih ta ila tichuan sorkar chawlh pawimawh te a awm dawn a, naktuk leh lai lawkah state day a awm dawn a, chumi piah lamah chuan good friday a ni lo. chap char khute pawh a tla dawn a, khatiang ni vang khanin ni sawmthum ang bawr vel sesawn tur an ni angah chuan a thla angah chuan a ni ang a, amaherawh chu khatiang neuh neuh neuh neuh te paih kha chuanin ni sawmhnih tha bawr vel bakah hian thu dawn lo a, chumi nih chuanin ni khatah hian zawhna sawmhnih hi ah nawr takin mar takin kal pawh ni se an zawh dawn lo a ni ta, tunah pawh hian vawinia pawh hian a zawhna hi chawlhma lamah sawn kalpui thin avang hian zawhna hi pahnih vel bak an ti hman lo ta, khatiang ni vang khanin sang leh zahnih bawr vel sangkhat leh zahnih bawr vel inzawh zo tur kha chuan hun kha awm lova chuvang chuan khati lai kha an han in nawr deuh lai te pawh kha a nihna chen a awm ang a tichuan khangte pawh kha zawh nan in a rawn sawi fiah dawn a khati lai khan a pawimawh lai leh ngati nge a opposition an nih vang em in a rawn in nawr chiam tih ang chi te pawh kha kan rilruah chuan awm ta sela pupa puia hi a ngaih dan pakhat ka rilruah thil engmaw a rawn awm a amaherawhchu mimal thil a ni kha chu Hma sawi lo ta ila zawhna kha a rawn lut ber leh dawn a ngaithla leh phawt ang. Chiang e. Chuan zawhna zawhbelna zawt turin Pu Lalramlian Pu Lalramlian a Papuia lo sawm ang. Le Pu Speaker ka lawm e. Ka hming hi lama harsa deuh a ni e. Tah hian kan ti zawk lawk ang. Kan lo notice lo chhin chhin ka ring a kan lo enchian chuanin Assembly House hi hei kan mla te thutna te kan official thutna te tih thar chei thar a ni a, a hmuh a nuam khawp mai a, a chhung a bang vel khi chu an lo hnawih thar ve mai thei a, mahra chu rawng thlak a ni lo va, a hlui ang khan a kalpui a ni a, hemi a carpet te pawhin an thlakin ka hria a, hmuh a nuam khawp mai a, a fai vuk mai a ni tih kha. a kan belh lawk teh ang.
Ka zawh belna chu Pu Speaker, kumin February thla atang khan sawrkarin sawhthing lei leh tura ruahmanna siam niin ka hria a, kha kha kalpui a ni ta em tih ka zawt a, ni lo se enge a chhan tih kha ka zawhna a ni a, ka zawhna chauh chauh zel hi kan sawi ange kei chu, chuan ka zawhna pakhat leh hi chu. Hmarcha leh hun tura hand holding hnuaia sawrkharin a ruahmanna a siam hi kum thar hnuah hian a niin ka hria a, hei hi hmarcha chingtute ka bialah pawh kan han inkawm kualin a tlai tlat a ni, kum tawp bar thla vela hmarcha hi hralh loh chuan a buaithlak an tia. Sawrkharin hemi chungchang hi a hriatpuiin ruahmanna a siam em tih danglam tumna a awm em tih hi ka zawhbelhna a ni bawk e, ka lawm e. Zawhpalna zawt leh turin member zawng tak pu ke hram awh i sawm ang.
Through speaker ka lawm e. Kha zawhna sawh thing leina cheng Vaibel Chheli chunga chingpen nia agriculture minister na sawi kha hmu let leh ani em tih zawhna chhanna kha sum la release lo nia chutiang hmu let tur awm lo vek ti tlat mai a. Sum release hmain sum a chimpen thei mi inti chi peng thin ami ti kha ka zawn ania entika release miah lo vian chimpen angin a sawi thei tunah kan zawt a sum release hma nia chimpen tur awm lo vian ti leh bawk sia hei enge thu dik zawk nia chu chu ka zawn ania a tawi fel khawp mai. Alawm awm e.
Lehthei anga chhang turin. Agriculture and Farmers Welfare Department Changtu Minister PC Vanlalrua Kailo sawm ang.
Pu Speaker ka lawm e. Member zawm tak Pu Ramthanmawia nia kha a bial te an lo tel ve a, a hreawm lo tih tur pawh a ni lova kan bial te an lo tel ve avang khan saw thinglei hi zpm policy saw Sawthing man man taka kut hnathawktu tena an sawthing thar an tel theng turin policy kan lo nei a, chu chu kg a cheng sawm nga in kan tia support price hmanga tih tur pek tur an ni a, chumi tih tur chuan sorkar in hma kan la a. System bill a ngai a, tun hma sorkar ah a la awm ngai lo a nih avangin thil thar a ni a, portal te kan han siam a tiang chuan SCC te kan han tia kan han vuah a, a tum khat nan nikum ah khan kan han kalpui kha a ni a, a vawi khat nan a nih avangin, Sorka emm marketing board pawhin ruahmanna tam taka siam kha thil fel lo lai te pawh a lo awm ve a, kan porter te pawh a lo fel tawk lo va. Chumi a ni avang chuan sorkar ang pawhin fimkhur takin kan kalpui a ni. Hetah hian lei duh an awmin lei phal lo a ni em tih lampang ah hi chuan chutiang kan nei lo va. Amarawhchu sorkarin a hun bi a tuk a. Kuminah pawhin February ni hnih atangin support price maw tin kal tur a ni a, hei tunah hian kan kalpui tan mek a ni a. Chumi nei vang chuan support price beisei lo te chuanin an hralh thei reng a, englai pawn an hralh a ni. A Morjut chu tih laiah chuan tunah khian Champhai nikuma kan buaina tho Burma sawhthing lak luh avanga, Tuna tum thil pawi thleng a ni. Tute emaw mi rinawm lo deuh ten Burma sawthiing an lo lei a tlawm te tein kha kha SCC-a thawktu thenkhat te nen in thu rualin SCC-a khan anmahni thar angin an lo ti a. Chu chu kan han hei kan hmuh chuan a chhan pawh hi Aizawl lama kan office atanga kan han en khan SCC thenkhat kha an thar let Te kha border an lo upload si a, chumi chu a dik lo i kan ti a, investigation team te kan tir a, chumi nen vang chuan a system ah kha chuanin sum chu lo ching pen hman a ni, China pu hrah maw zawhna kha an chhang deuh ta ila, he lamah chuanin a system ah kha chuanin an lo upload tam lutuk a, sum tam tak a support price pek tur a ni a, kha kha kan DC ah, Tamsi ah kan release aizawl tangin Chu kan release chu an lo la pe chhuak hman lo hlauh a kan van nei ta a ni. Chuan investigation team pawh rang theng berin kan intir nghal a, tiang chuan thil fel lo tam tak kan hmu chhuak a. Tun thleng pawh hian engen in report na tur kan siam a Dam Sia la in report sum khang te kan rin hlelh te kan release duh lo te hian tun thleng pawh in min la charge ngam tawh lo ni kha kha kan hmuh chhuah te a ni a. Chuan tuna Pu Ramthanmuaia zawhna tho khaw thumah member si fee pek ang pe loin a hralh thei lo ti a, hei chu sorkar ang chuan kan hriatpui tawp lo mai a. Kan pu in Pu Dawma in sawi thin a, zpm Kalphungthar sorkar ah chuan, A phurtu kan en ve dawn lo a, a phur a, a hnung a em kha kan en dawn ti a, tun thlengin kan la kalpui a ni. Aw khawngah en lawk, hei zawhna leh chhana hun a zo ta a, kan Minister hi kan sawi zawh tir lo lo em iang? Thla khan en ni chin a kan sawi chu, hei hi vawiin ni sawmpariat, February ni sawmpariat a ni a, Chawhma darsawng pahnih hmalam thleng kha zawhna leh chhana hun a ni vangin zawhna pahnih pawh kan zawh hman lo vang khan tih zung zung a ngai a, zawhna sangkhat leh zahnih chungah chuanin engemaw thahnem ngaih pawn a hun leh a hmun hriat kha chu a tul tak zet a ni tih kha a han belh lawk ang. Le chhut zawk loh le. Tunah hian khatiang ang kha kan hriat lo sorkar ang chuan nikuma pawh khan. Sawhthing ching tam ber ber te chu Congress pa leh MNF pa te a ni deuh vek a ni. A chhana chu Sawhthing an dinhmun a lo tha a, Sawhthing chim an te a lo to va. Chumi nia vang chuan dinhmun tha deuh tan lo chuan Sawhthing a chin tam ve theih vak lo va. E, tunah hian Kuminah pawh hian chutiang chuan kan kalpui chho mek a ni a, a phur tu kan en lem lo ni. Tih kha kan chhahna a ni ta se. Tin, member zawng tak pu pu Papuia Pu Lalram Liana zawrhna kha tunah hian kum Sangni sawmhnih paruk February ni hi tang khan sawhthing pawh SEC level ah lei leh tan buaipui tan a ni a. Kan kalphung hi a dang deuh a, he kan agriculture market ah hian mandi type a nakin ah chuan luhpui kan tum a ni kan farmer te hi. Chumi ni vang chuan tunah hian SCC pawh kan han tuai thar zel a, training te kan pun pe a. An mahni in an SCC level ah khan an sawhthing te pawh auction ve turin, tender turin kan hriat tir a. Tiang chuan tunah hian Khuangleng SCC bik ah chuan, Neremak leh Opikpior ten tun an sawhthing an buk mek a, an ngamna sorkar in floor price a siam. Tunah hi chuan a khua a distant a zir in cheng sawmthum atangin cheng sawmthum pangai floor price ah kan nei a, chumi hmang chuan khap four price bak an ngamna bak, Kham inkar kha Support Prize mawt ah kan luhpui mek a ni a, tunah hian hnam dang vai sumdawng te hian in e a nih na tak ah chuan mi nep tum in an tang rual mek a, heng hi kan in su chho mek a, chuvang chuan kan SCC te pawh e nak tip mai ah hian Aizawl ah koh khawm kan tum a, helai hian in tan lak tlan kan ngai hle mai, sorkar leh. Kan farmer te, kan SCC society te pawh hi tanrual kan ngai chho viau dawn a ni. Chuvang chuan kan sawhthing te pawh to zawk a hralh theih turin sorkarin hma a lo chho mek a ni. Tin, a zawhna pakhat hmarcha hralh hun hi nia kan lo tisual deuh hlekai kan lo meeting tawh a mam bi chuan Kum thar ah chuan hmarcha hi December atang a support price mawt a luhpui kan tum tawh dawn a, kan lo tlai deuh hlek a, kum inah khan January kan ti a, kan lo ti sual deuh tih kan inhmu chhuak tawh a, committee in kum thar sang hnih sawmhnih pasarih ah chuan December aw kum in sang hnih sawmhnih paruk December atang a support price a luhpui kan tum a ni. U Khra maw kha chu ka chhang tawh deuh thawk in ka hria a, umm release mine sum tih ching pen a awm em tih a nia. A kan system ah kha chuanin a lo awm ve deuh reuh a ni. I system thar kan build ka tih kha. Chuvang chuan khalaia ah khan a tak chhum a khe a khes ang chuanin ching pen lo mahse i hetah kan account vel kan kan system ah khan a buai tak nuai vang khan a ching pen ang tih khan kan sawi mai kei pawh kha ka sawi sual deuh hlek a. Ching pen tur te pawh a lo ti awm zawk a ni kei pawh ka inti deuh a ni. Aw khalai kha keimah pawh kan sawi sual ka lo inti tawh a ni e. Aw ka lawm e pu speaker. Umm a khan kan duh tawk leh lawk ang a, mam bi an tih kha eng nge ni ang tih kha a thenkhat chuan kan rilru alawm maithei, Mizoram Agriculture Marketing Board tihna mai a ni a, tichuan kha tun tun kha mi chinah pawh khanin Mizoram sawrkar kan nei mek ina an tih dik lova hetiang nan a timing an lo tih fuh lovah te hmarcha leh hunah te a saw thingte pawh hi tih fuh loh hunte pawh an la nei maithei kha tiang hrang hrangah khan insiam rem an hriat lohna lai te pawh a rawn lang chhohin ka hria a. Thlang te pawh kha a lawmawm lai leh a hma kan sawn ziahna turte pawh niin a lang a ni. Awle, kan House Leader zawm takin, Saidulneia i sawm ang.
House Speaker, East Tuipui bialtu member zawm takin a lehkha a sawi kha, zpm ni lo lawmluh ni ah pawh awm ngei te chauhin, Sawthing an hral thei ang tih kha a copy keimah min rawn pe turin ka ngen duh a, a dik anih chuan a tul angin action kan la ang a, phuah chawp anih pawhin kan um zui hrim hrim ang. Ngai kha kan Chief Minister kan Chief Minister thut hma khan ti tawh pangai a rawn inthuam dan hi ka hmuh tir bawk han eng ti zai zia nge mawni aw ka lo ti a, eng enge niang Mizo hnamah Khitiang lampanga incheina khi tutunge ha hi ka hrel mai lova min lo hre thiam ta ula, tichuan a dar heti lai thla a rawn dum thla khi a ti IPS engin eng a private ah a private security officer a ti lang officer reu kha tiang zawng khan ka rilruah te chuan a lo awm daih a nia tuna kan chief minister sawi kha a pawimawh a tun hnaiah dawt a inpuhna a tam khawp mai a a vaibel chhe sawm a ei a Rangkachak a inpek tur tih chungchang ah Tel ah thil hrang hrang a tun hma tangin dawt a inpuh na. A tam angin Chief Minister hian liam hi tum tawh vak lo deuh em ni aw tih ngaihtuahna te pawh tun a rawn sawi tang pawh khan thil awm thei ni a. A nuihna takah chuanin Politics ah hin engkim hi leng vek tur ah thiang vek tura kan ngaihna lai hi thil tha ber a nih lohna lai hi kan hriat a hun tawh a, a chhan chu kan sawi tawh ang khanin a bik takin Gen-Z kan tih Generation Z ho hianin hetiang anga Tun hmaah politics khelh dan kal hmang hi kan ngaina tawh lo va, inbumna hmanrua zinga mi pakhata nih a kan hriat tawh vang hianin a nihna anga sawi mai hi kan duh dan te a nih tawh vangin khatiang zawnga han tih kha thil tih chi tak thil fuh tak pawh a ni lo tih kha a hriat theih tunah pawh hianin Pu Ramthanhmawih East tuipui bialtu pawh khanin a thil rawn tia kha thil dik a ni leh ni lo kha kan Chief Minister hian fianfia duh mauh mai a, chungte chu Hmaan langa an finfeh anga dawt a lo nih chuan dawt a rawn sawi mual pho thu pawh kha hmaan lang action an la ang a ti a. Chutiang chiah chuan kha thil kha zpm party ten an khaw lamah an sawina khaw pathumah te khan an lo ti tak tak a nih chuan kha mite party mi leh sa chungah te pawh khanin hmaan lam mai dawn a ni. Engtin an hmaa lang ang tih chuanin an nihna ten dah tir anga party atanga hnawt chhuak chuang si lo khan tih te pawh khanin hma lak theihna tih te pawh hre tailo chu vang chuan politics ni vanga dawt tel kher tura ngaihna te thudik lo enge eng zik tlawk a inbeih tumna kan rilruam te pawh hi kan bansan kha a ṭhul tak meuh meuh tawh a ni tih te pawh kha kan rilruah chuan awm ta sela a ṭha viau awm e. Awle khati zawng kha tun ṭuma zawhna leh chhanna a sawmhnih sang hi sawmhnih leh paruk sawmhnih leh pasarih budget sisawna zawhna zawhna pahnihna a chhana kan rek theih te chu lo ni ta sela a ṭha anga a rei lo te ah hian in kan mla nula bereli te leh midang te na kan governor a speech a motion of thanks an sawi na hi tawi te rawn dah a han siam kan rilru dawn chung te pawh chu in lo ngai chang dawn nia